ɔyɛ me enyigye pii dɛ maba nkran maba hɛn ankasa hɛn mp no office cape coast north mp no office a ɔyɛ deputy speaker of parliament uh, honourable ebo batnoduro yaba ne ne ne soro ha na ɛha yɛ mɔforo mɔba ha na ɔnyɛ agor Eh, megye dzi dɛ time biara hɛn MP ɔdze yɛ exercise. Eh, ɛha mfori no ɔdze yɛ exercise. MP mpɔtwɔ w'edwuma as MP ɔnye abaadze. Yo, meda ase. Um, MP n'asekyerɛ wɔ Mfantse mu mpo, ɔno nye dɛ mbrahyɛ baguanyi. Yɛhyɛ mbra. Ɔno nye edwuma tsitsir a yɛyɛ. Ntsi, but iyi yɛ ɔno si nkyɛn a, ibohu dɛ, Edwuma bi so wɔ hɔ a ebotum aboa wo chief executive osiandɛ awowɔ nkra no ha yi. Sɛ ɔno ɔwɔ dɛ mpontudwuma bi ɔkɔ do na woetu ho anamɔn, wɔakyerɛw ho nkratae ɔdze aba nkran ha na ɔwɔ dɛ bi odzi ekyir ma nkratae no wɔhwɛ na wodzi ho dwuma a, no so dɛ eyɛ mbrahyɛbaguam yi ara itum wɔ do na eyɛ. na bɔ wo Chief Executive amandzeɛ. O ma m'ayɛ koduru yi, wɔse dɛm adze yi sɛ yɛyɛ no dɛm a nkyɛ oye ntsi yɛmfa mfa dɛm kwan yi do. Ntsi no so ka ho. Na mbom nnyɛ dɛ MP no ɔno na mpontu dwuma yɛ n'asɛdze. Ɔyɛ mpɛn pii hɛn mu pii yɛfom yɛdwen dɛ Ɔno na mpontudwuma yɛ n'asɛdze, na mbom ntsi tam biara merekasa a, mɛsen dɛ amea ɔno, ɛɛm, Borɔfo kasa mu ɔsɛm yɛ catalyst for development, ɔkyerɛ dɛ mepiapia nyɛma, ewa, nyɛma ankasa na meyɛ mpontudwuma no, ma mipia ama ma mo dɔm no so woenya ho mfaso. Mpontudwuma no kɔ do a, ɔyɛ mfaso ma mo dɔm no, na mbom Chief Executive na ɔnye Ministers na adze, hɔn na dɛm mpontudwumasɛm no ɔhyɛ hɔn nsa. Ntsi sɛ yɛrekã a, Nkyɛ ma mɛka ne yɛn. Mpɔkyɛw eh MP no adwuma no nso so ɛka eh eh ɔyɛ ayɛ te dɛ wɔsɔ wɔ oversight oversight ɔnye abade. Hmm. Ɔno nye dɛ um eh wɔ amambra mu no anaa hɛn eyi constitution no eh ɔkyerɛ dɛ yɛwɔ nkorbata ebiasa ɔyɛ eyi executive afandɛ. President na ne asuafo n'asuafo eh there's another way to describe it ɛna yɛwɔ parliament na yɛwɔ wɔn nso a wɔyɛ eh, judges na adze nti ɔyɛ ebaasa na eh, ɔyɛ president na ne mpanyinfo no sɛ wɔn wɔyɛ nneɛma no a. na wɔdze rubu man no a, ɔwɔ dɛ hɛn parliament no mu pii wɔ hɔ a ɔbɛbɛda hɛn enyim ma yɛagye tum ansaana wɔdze ayɛ edwuma. Wɔdze yɛ edwuma so a, ɔwɔ dɛ yɛwɔw do na yɛhwɛ dɛ ayɛmbiara wɔdze ridzi dwuma no dɛ ma ɔfata. Ntsi ɔno yɛ oversight responsibility no. Yɛfa akwan ahorow do pii na yɛdze yɛ dɛm adze no. Bi wɔ hɔ a, yɛbɔkyerɛw. Cushion na yɛdze aka ma bi a suafo a ɔhwɛ adzesua do dɛ MP a ɔwɔ dɛm constituency a, ɔsɛ ɔpɛ dɛ obisa wo dɛ, dɛm adze yi wɔyɛ no dɛn na besi ndɛ onndur dɛm constituency yi na no so wɔbɛma no mber ma ɔaba na oebeyi ano. Ntsi biribi atɔ sin a, yetum yɛdze fa dɛm kwan no do. Bi so wɔ hɔ a, yetum, tse dɛ hɛn sikasɛm no ho nhyehyɛɛ, budget, wɔdze bɔto hɛn enyim a, yedzi ho boobow, ehu a, yebisabisa nsɛm, yɛhwɛ beebi a yefir dɛ esintɔ wɔ bi na yɛakyerɛ adwen na dɛm ara na ama ma wobowie no a yɛbɛyɛ mbrɛ dɛ yɛagye budget no ato mu ntsi aba no mfa nyɛ edwuma no na yeetum yɛayɛ ndzɛmba kakra a ɔma ma adze no ɔtsen. Ntsi ɔno so ka oversight no wogu do wɔreyɛ no so. Biribiara mber da ho ntsi mber bɔson na sɛ biribi wɔ hɔ a hɛn enyiwa nngye ho a yetum Yɛtwe w'adwen Subcommittee of Parliament bi otum frɛ Minister bra dɛm adze yi ɔhyɛ mu dɛ dɛm dɛm dɛm na nkyɛ ɔwɔ dɛ ɔyɛ na sisiara yehu ma ɔrokɔ ewa anɛɛ dɛ biribi rokɔ do a hɛn enyiwa nngye ho ewa Parliament ne yenyim dɛ aban Ɔno na ɔwɔ dɛ ɔhwɛ na ɔyɛ dɛm ndzɛmba no. Yetum yɛfrɛ aban na esuafo a wɔhwɛ dɛm dwumadzi no do, yɛnye no dzi nkitaho, na yɛtwe n'adwen begyina do. Yɛwɔ kɔmitii bi a wɔfrɛ no Assurances Committee, nkaa no na nkyɛ mowɔ do. Ɔno de, awo aban ne panyin a ne ɔmampanyin anaa ebiara a ibegyina begua mu aka dɛ dɛm adze yi wɔma hɛn mber dodow dɛm yɛbɛyɛ anaa dɛm adze yi Yegu do a yɛrodwendwen ho ntsi, ɔrennkyɛr yebedzi ho dwuma. Assurances Committee hɔn wɔayɛ kodɛɛ na wɔtsena hɔ na wɔwɔ note na mber pa mu na wɔafrɛ wo, Awo Minister, yɛkɛkɛr dɛm asɛm yi wɔ dɛm bea yi dɛm da yi, na yɛahwɛ ara yeehu dɛ mber no apa ho nndzi ho dwuma. Dɛn ntsi a? Ewɔ nkyerɛmu bi a? Nna ɔkyerɛ dɛ yɛre put pressure Ama pro ɛɛm ɛɛm promise wɔka no dɛn ho fanti mpo wɔfrɛ no bɔhyɛ a ɛrehyɛ no yebotum edzi do ntsi wɔ akwan ahorow pii ngyɛ no a yɛfa do a yetum yɛdze yɛ dɛm oversight. Okay ɔyɛ me dɛ ɛbɛka dɛ fanti kasa mu nankasa mpo nkyerɛkyerɛ no ɔyɛ clear clearer than you know ɛɛ brɔfo brɔfo yɛ se dɛ parliamentarian ɔno parliamentarian no ɔno no but. Franse kasa no mu ni ɛsɛ. Mbrɛhyɛ baguanyi ne parliamentarian. Na kyerɛ dɛ wɔn dwuma pɔtee yɛ. Pɔtee yɛ mbrɛhyɛ hyɛ mbra. Yɛdze yɛn nyinaa yɛakɔ sukuu MP yɛn ankasa yɛn MP ɔyɛ Honourable Ebo Baten Oduro a ɔsan yɛ Deputy Speaker of Parliament wɔakyerɛkyerɛ biribiara mu ama hɛn seesei a yɛrekasa yi yɛwɔ ne office wɔ Nkran ha. Parliament House. Yebedzi nkra, na yɛda ase pii nso so dɛ enya aber ama hɛn. W'edwuma dɔɔ sõ, na yefi yefi yefi Central Region, yefi Goiaba ha nkotsee dze ama biribiara it's on hold. Yɛn na seesei epɛ dɛ wo constituents wɔtse ndzɛmba ase ntsi yɛda ase pii. Right, yɛdze mpaebɔ yɛdze mpaebɔ retsa w'ekyir. Yenyim dɛ sɛ w'edwuma as Deputy Speaker ɔkɔ kan a ɔbɛka hɛn nyina wɔ wɔ wɔ guai eh, nti yɛdze hɛn mpaebɔ bɛtaa w'ekyi na yɛbɛsrɛ nso so dɛ ɔyɛ a ebefi a na abogua kɛse menyim if the fanti is right but ɛbɛ create forum na engage yɛn na nyɛ dɛ yɛbɛbisa dɛ yɛpɛ road yɛpɛ dei but mbra no a wɔhyɛ wɔ parliament ha nso so na yɛn nso so yɛate ase ama sɛ nso so yɛwɔ adwenkyerɛ bi a